Our topic for today na vessels unto dishonour, vessels unto dishonour. Our Bible reading na from the book of First Samuel chapter 15 from verse 1 go chook body enter 28. We go consider am together. Then Samuel come tell Saul say, Na me God send make he make you king over a people Israel. Now make you listen to wetin God dey talk. This na wetin God wey dey heaven dey talk. I see as Amalek pipo dey trouble Israel pipo wen dem dey come out from Egypt, so make you go kill Amalek pipo. You go destroy evritin wey dem get, no leave anybody or anytin, kill evribody, both man, woman, young pikin, melu, sheep, camel, and donkey. Na so Saul come gada his sojas, dem come mount count dem for Teliam, dem be two hundred thousand sojas wey dey waka wit leg, and ten thousand men from Judah. Saul come go Amalek town, where he for hide his soldiers for one river wey dey dry. Saul tell Canaanites dem, people wey their grand grandfather dey nice to Israel people, wey dey stay with Amalek people, make dem comot for there, if not I go kill una join these people. So Canaanite people dem come comot from there. Then Saul kill Amalek people from Havilah go reach Shur wey dey near Egypt. E catch Agag wey be Amalek pipo king, but e kill all di pipo wit sword. Saul and im sojas no kill King Ag, and dem no distroy di beta tins and animals. Dem no kill all di animals, but dem kill and distroy di tins wey no dey good for di town. Den God tell Samuel, I dey regret say I make Saul king, because he don turn from me and he no dey do wetin I say make he do. Samuel come vex well well and he pray to God till day break. Then Samuel stand up when day never break well well come go meet Saul. But dem tell Samuel say, Saul don go Carmel where he dey build image for himself. Then Samuel come go Gilgal. When Samuel meet Saul, Saul kon sey, Make God bless yu o, I don do wetin God tok. Samuel kon sey, If na so e bi, wetin kon bi doz sheep and cattle noise wey I dey hear? Saul ansa, I bring dem kom from Amalek. Di soja keep di best of all di animals, so dat dem go do sakrifise to God, but wi kill evri oda tin o. Den Samuel kon tell Saul sey, Wait first, make I tell yu wetin God tok yestaday nite. Saul kon sey.

Now make you know say you no obey God and e dey vex for you. Then Saul come tell Samuel, But I don obey God. I go as he send me. I bring Amalek king Ag come back after I don kill all of them finish. But the soldiers take some for the best animals and things so that dem go sacrifice am give Oga your God for Gilgal. Then Samuel say, Na which one God like pass, to obey am or to offer offering and sacrifice? E better to obey than to sacrifice the best sheep give am. Because to go against am be like person wey chop winch, and to show stubborn head be like when you dey worship juju. So because you don reject the word of God wey God tell you, him sef don reject you as king. Den Saul come tell Samuel, I don sin because I no obey God command and wetin you talk. Because I dey fear the soldiers, I come follow wetin dem talk. Now, abeg, make you forgive me. Follow me go so that I go go worship God. But Samuel tell Saul, I no go go with you because you don reject wetin God talk and God don reject you as king over his people Israel. When Samuel talk make he dey go, Saul come try to hold him cloth And di cloth kon tear, so Samuel kon tell am, God don tear Israel kingdom komot from your hand today, and e go still give am to person wey better pass you. Our memory verse for today, e dey come from di book of Psalms chapter fifty one verse seventeen, Psalm fifty one verse seventeen.

Among di pipo wey you dey see for inside church, some na vessels unto honour while some na vessels unto dishonour as we see for inside second Timothy chapter two verse twenty wey talk say but for inside great house no be only vessel of gold and of silver na dey but also of wood and of earth and some na to honour while some na to dishonour. God however no be im dey make some vessel unto honour and some to dishonour o, rather na people based on their behaviour towards God and instruction na im dey choose for themselves if dem go be vessel unto honour or unto dishonour. e get many pipo wey dey say since god dey merciful and im mercies dey new evri morning according to lamentations chapter three twenty two to twenty three dem dey commit sin plenti plenti times and dem go dey ask am for mercy plenti plenti times therefore dem dey commit dis sin on purpose dem dey open dia kro kro eye dey commit sin dey trust say wen dem ask god for mercy god go have mercy on dem

Even if Christians dey give big big sacrifice or e dey worship God deeply in spirit and in truth, if im heart still dey for sinful state, the payment for sin still remain death. For inside today Bible reading, God tell Saul to kill all the Amalekites. But he decide to play on God intelligence, come dey talk say eh, na the people na carry the king of Amalek come and the eh, better better animals there, and the people carry them come back to Israel. We see the result of the disobedience now for inside First Samuel chapter 15, verse 28. And for that person say, I say, and Samuel come tell her, say, God don't tear the kingdom come up for your hand this day, and don't give her to another person way better pass you.

God come later send evil spirit make e go torment Saul as e don become vessel unto dishonor. My beloved, you go dey very very careful. No play with sin o. Oh. No try to play on God intelligence so that you no go end up like Saul. Wetin be the thing wey you need to reflect about today? You still dey shook hand for things wey God dey warn you about? Comot hand so that you no go become vessel unto dishonour. Na here we take come to the end of today message. No forget say the topic wey we talk about today na vessels unto dishonour. And make you no forget say na from inside the Open Heavens Daily Devotional wey be book wey be say Pastor E.A. Adeboye, the General Overseer of the Redeemed Christian Church of God write, na there we for take take this ogbonge message. And na on top here Favours blog na this message take reach you today. Abeg if you dey new here, no forget to help us like this video, share the video and subscribe to this channel. The subscribe button no dey bite, dem no dey pay to subscribe. Just hit the subscribe button on the notification bell so that anytime when we drop video you go be one of the first persons there to know say better don shele and make you no forget say the young adults and youth affairs of the redeemed christian church of god they invite you to their international youth convention 2024 and the theme for this convention this year na dominion the date na 30th of september to fourth of october twenty twenty four and di venue na di redemption city of god pastor ea adeboye and oda anointed men of god dey on standby to give us god word and guess what for dis one week of di programme so for everybody wey at ten d free feeding and free accommodation omo sixties very demure. Eh me I don dey destined to dominate what about you? We go see for our next video.